Kati handichina ndambokuudza kuti time dzapera ndikanzi ndidzokere kwandabva ndiri kudzoka pano. Ha, iwe zviriko. Panzi udzoke unongodzoka nendeti.

mari transport yekuti mwana adzokere patorina shit ah, maone ndati

Wostikisa mukono kubva zvawapfuura kupfuura nepano apa ndotozvipira pisa yerusambo wazadza moyo moyo une mado's and don'ts yeah. dressing like poloche uye timborova kamashorts yeah. Yes, I. Yes, I, yes, I, yes, I, yes, I. Ah, that is heavy sekuru zvatiri kubura sekuru eh. Uona chisu pastor. Eh, eh. Aiwa zvamamanje ndiwe munhu acharumirira gate. Yes, I, yes, I, yes, I. Hapana.

patiri tese haa hapana ane gosito rinodya zvamai manje but ukanoona mfana amoseka eh. aiwa haa ndi ane gosito rinodya zvitotopedza aiwa arupira ndifambira nyaya dzacho icho superstar topedza

Ah, madhina che. Yo, mahwanda. Yes, kabe. Uri kuenda kupi? Ah, kanenge kachimumuma. Mawande. Ndatokuudza kuti bhegi rako rakavhurika. Next time tatongokubirai.

Ah, nditokudzeka. Ona mwana aya ndiye chacho mwana chitogaya bhituti ah, ndiye wangu chacho. Patinogara uchidaro mai. Mangwana tizoda kutara ngano shuwa eh? Ah, but mai, mwana chi, eh. mimi chifanira rwai pasi ndikutira. Mai zai mai ndimudzokere. Ah, all right. Bo, eh, sazononoka. Ayo wapo. Uri bo.

isi the vanonoka kwavari kuenda or vanonoka kwavari kuenda ndanyepe ah you see a professor itika so would you mind to let me know the angel in front of me his name mishi oh a pretty name for a pretty queen

so should i call or text ika wani wati ndikakupa number unoenda okay i'm going now you can text me on whatsapp maita whatsapp date

pafeya kashaka ndakatomirira ka paye kuti hauna kana kapondo here kuti ndingoita plan bcause mwana ndamusiyawo ah, ndo mahwana aya mwana chito asina kuenda ari kupi manje sha nangumi ndakangana wallet sha ndinatongosiya kubastop ah, iwewe inini haa ah, ndiri wanga zvangu zvamanje manje apa kashata hausadaro ah, iyi ndinonzi pandemic crisis zveloud pandemic yamunotaura ana breeze macelebrity ipi awa blamuza maizanaka ndoda kumhanya kustudio ndine session ndikuda two dollars chete futi bcause ndakanonoka ndine 30 minutes zvame manje wagara izani tokusapota iwewe ndimi muchatosimudza mageti utsika ndimi nekuimba kwaunoita uku ah, wakatonyanya orit rega ndidai so i think ndine 20 dollars yandinayo inochinja pamusika oh. apo amasimbi unotsvaka change pamusika apo panana moms aya ida kuzorwa chiround udzoke nechange usazononoka because ndakutorwa chiround izvo iso awa amasimbise blatito amasimbise iri bo mufana wangu shapshap

ndikuuya navo kunoku don't, don't think like that hapana zvinomboitika sha jeje wangu hausi kuvaziva iwe iwe pana uziita siku iwe ndandakamiri rakachenji yangu ha sorry blas ndizongopinda mawani ha patusadaro shongo isei ko kamusikana kachiri panapaka waindinyebera kamusikana kako kako ha blas

hama i need your help ka pane mfana wandiri kutsvaga ka mfana uyu ano azi ani mfana uyuyu anemba this Very ambiguous uh, music. Oh, breezy. Yeah, that guy. Yeah, yeah, yeah. I think yeah, the, the, that, that breezy guy. Ah, ah, ah. ameno ndingamuwana papi mungaziva paanowanika here oh, briz anowanika musandibate mm, mani briz anogara mungadai so maraine paseri apa orit so ndopfuura nepamukoto apo

Makadii makadingo? Tiri pedu makadii? Awa tiri. Makadii? Awa asi tinofara edu su pakadii pamba apa? Pari nani. Ah, all right, all right. Pane mfana wandiri kutsvaga. Mfana anoita zvekuimba. Mfana anonzi Breeze. Mfana anonzi Breeze, eh. Breeze? Eh. Eh, mfana eh, mfana anonzi breeze eh. amfana anoita zvekuimba so afana anoimba mazuva anaya anenge akarembedza mabhurugwa oh tadiwa oh yeah man ah. tadiwa ere eh, so. anonzi tadiwa zvekuti breeze ndezvavo zvekuroad uko all right all right all right all right eh. eh. aita seiko mwana wangu all right all right all right eh, eh tadiwa ndiye wandiri kutsvaga eh. What a, oh, ah, oh, mwana wenyu. Eh. Ah, all right, all right. Ah, ah, ah, ah, ah. Amukuru ngai makadi. Ah, ini ndiri kutsvaga mwana wangu anonzi Mishi. Mwana wangu akabva apamba nezuro. Saka pama investigations andaita ndanzwa unzi ari pano. She's domiciled here. Mishi, Mishi ndiani? Ini ni Mishi mwana wangu ka. Mwana wangu Mishi. My own flesh and blood. Yesterday haana kuuya kumba. Saka I heard that she is domiciled here in this vicinity. Natadiwa. She is juxtaposed in this position. Munorewa naTadiwa wangu. Natadiwa iyeye, mwana wenyu iyeye. ini mwana wangu mishi ari under age actually you have contravened mastatutory instruments ecriminal law because mwana wangu is under age and i can get you arrested tokanda makis acho pashi munoreva tadiwa wangu yeyu ndokakamudamudamudanyanzozwisisa kana ndauya nepolisi parapa bcause ina handisi kutomboita zvekutama ina handisi kutomboda kana kutombonzwa nyaya dzenyu dzemadzana mbwanana zvanadhorobha enda nemhuru izvozvozvozvo hamuna kurasika here ah, ah, its none of my concern inondipengeka the last time i checked mamember uh, faculties angu ari muposition brain dzangu dzese cerebral hemisphere iri intact kudai so inondipengi handimozwisisa ehe handi munopaona ehe ini ndiri kuda mwana wangu i'm not negotiating anything tomorrow i'm coming with the zimbabwe republic police takatovhura case kudhara yemissing person and I'm reliably informed mwana wangu ari panapa saka hatina zvakawanda zvatita kutaura izvi zvakutoda baba vacho vakaenda kucape town kumusangano wekuchechi ah, izvozvozvo i don't know i don't know about it but zvandangoti angogara ndangokuudzai chakatanga ndo chakachenjedza to be warned is to be forearmed in am coming with the police zvakaoma hmm,

Yeah, maybe. So wazoti kudanda kumba ngwai? Ah, I think zvekumatutu kuda kuda mutende Alright, it's fine. So mira ndinokucherera mvura ndikudzidzire kugeza andi. Hmm. Princess treatment. Yes, only for you. Macomrades, maona location yandasenda ka? Ya, svikai ipapo. Zvadii nhai baba? Right, ndafonera mapurisa. Aiwa musadaro. Ah, vari kutoya izvezvi. Saka I reserve your, your comments to the police. Mopedzerana nawo. Ndipange ndasakura ndasunza.

yo yo yo yo amana amana matoita ari kupaza redio rangu iro amana unganoke ka hwana usingabude Ah, mzala wangu, iyo pane zvichiitika mukati umu maita seko boys hapana apa ko padhiro yamakazoita sei Eish. Ah, sorry ji unazodhipa kabebe Metro. That's not a violent. Ah, zvinogova mwana. Demwe. Chowa, dadi mzara munozopedza zve. Ndikapi kwa? Ndikaketa zeri kana kuti ndovamwe vaya vasingaketa. Ah, kamwana uyu ndakatongochumana ine zoom round myself.

aiwa papopo saka ndokuteera imai maji maiziva saka tiri kumirira i aiwa po ndu- ndikuteera utobaya zvedu haabaya zvenyu papo apapo Yes. makapinda nemwenje mudziva under age ah, mushaudza vamwe if you don't tell me kune mwana izvezvi i promise you mfana ndokuguma kweupenyu Bridge, mukabudza kune mwana. hamuna nda kutaura chokwadi zvangu chokwadi ndechekuti mwana ndakaenda ndikanomusiya kubastop nanditoneya masikati ese ndikanomusiya kubastop mamnini handidi zvekunyeberwa handidi zvekunyeberwa young man ah, konini zvangu anhu meka nditokuziya ndimuziye munhu young man wakadziya moto wembavha newewo watowemuwo saka mukuru ndikakuudza kune mwana munondiziva here mukuru o ukutoziva hako ndinenge ndakambomona ana mwe rasta so ndambomona ana mwe rasta so rasta wacho ari kupi anogara uko ndokuziva wanogara anjeko

Ava vasana bhirizera, kubhiriza sungiro. Oh, hanzi mudhara akutsvaga mwana wake ka. Ndiye akavharwa na metro. Oh, oh, ah, sari kwa mawani. Nah, saka pachapisa. Eh, uruona panyanda ipi.

Metro, Metro. Kuboizi, chiko, hamuzi makundidzomera mwana. Ah, mawani, pakaipa. Pakaipa. Sadaruzve. Kochi. Makaipa mujaro yemwana auya nemasina apa paruwa pana paizvi zvitobuda. Ah, musadaruka bhuku. Ah, hora, hora. Chapasi cha.

Chepcha, what is it? Ah, mawani chani, mboni boka yupo. Ah, iwe unogara ungori pa mawani everyday. Chii chaitika nhasi? Iwe, mawani. Kuna chi, nemwana ari mukati mwezi. Saka ndio mawani acho aripo izi. hauri wangu papacho asi uri kupedza wiki rese uchienga majipe nerashen ah, its fine its fine handotenga zvangu ah, its fine habo ya saka boo Ah, ah, ah. Newe misi mwanangu Where have you been all this while? I've been looking for you like a mad person. Udandiuraya neBP here? Udaita seunge cholesterol yakloga mumakorona reatari zangu here naiwe mwana iwe? Sorry daddy, phone yangu yakabiwa. Ndanga ndisina energy. contact you from kwankulungu uri kutsvakei anga ndauya kustart kwefriend yangu makadenye baba tiripo mwanangu unofara here ko nhai iwe se usina kutaura kuti mwana wangu mishi ndokwaari kuno sorry dedi tanonoka kurara tichistada so tazovarairwa ende tanonoka kumuka wo ko zvikomana izvi unozviziva here Ah, ndivaziye ndanani? Ah, anyways, my comrades, vasiye vaende. Asi let me tell you one thing. Shuro haiponi murutsva kaviri ndiri munhu mukuru ndatotaura ndapedza

idzapita kuvhara idzi ah, unodhauka kudai aiwa loki saka madiko mwabuda rini muchikoro ah. maudaro futi boy ah, musadaro eh, ari kuchamba kani eh, ari kuchamba but eh, ndati moze pepe makapona nepaburi retsunu kaiwa dayo bamba kashata handiti dzokorodze futi handipe kana munhu bhesi baba kungoma makudaro here bro musadaro hapana doti ane mwana asikateni wazosvika ah, unonyepa ah. nanga chenda zvibage unonyepa zvakavharwa unonyepa unonga kabata teni aperi ama dzako mari yako apa ugairwa ugairwa ugaira pesa About maybe ma Wednesday ka plus ninge ro around. Tona kupedza. Daro. Yeah, but ah, ha Wednesday tona kupedza. Yeah. Ah, vatojamuka vakaoma. Right. Right. Tadiwa mwanangu. We must thank God. Dai asiri Mwari, izvezvi zvichidai uri mujeri. Ah, moms. Vangoita mix up chete kutsvaka ini. Andana mutsa ndakamboita kaini. Vangoita mix up address, vaisa kutsvaga inini. Okay. Asi zvandinoda kukuyambira mwanangu. Mm. You must focus on God. Pray. Baba vako zvekuipa izvi havatombozvide. Asi ini ndinokumiririra. Ah, sure. You must sing kuchurch. Handiko ah, zvinzwa mama. Ndaifu praise. Ezirijo. izvi ka izvi zvemastiti ndozvandaya ndichireva ka izvi kutanga mangwana takupinda pamafastings five days yeah, moms. Five days. ah, moms, I want more sound. Hari zvesha handichaya ndoita kukutenda sei nezwa wewe yakuda kundiponesa ah ukuziya iwe endobheka tsini zvesha ndikuziziva ka ndikuziziva izve iwe usatye anona apa ndoenda mawese ndokutengera ndodzoka newe time time waiza manje ukangondinyepera ndofonera mudhara waya ndomudza chokwadi usazvitye kana hapa nezero wapeka wakapedza kunzwa Awera kupedza apa. Dai pasina iwe ndashaya kuti zvichanyazopera sei. Iyo yanga mawanika. Ah, uchinyanyawo kuita tactic netwana kudiki. Ah, papa kaipa. But ah, ndadzidza lesson manje. I hope so. Paya paya ndibaya mawex. Akupinda wana kombi chitakoina apa. Zapakaipa ko imi hauna kana kukana zigirira. Mm. Ah. Ah, ah, bva. Handu akakoini ngachenja oziva ndozobatanidzwa netumanda iti futi. Ah, paipa bora iti. Hey, eh, bye bye.

haa ndati mune mchipasirana kavana mchitijamba mdira pamchoro wamafive side five side mukuti chiko boys imi ah. iyo ndati mwana wamakasungirwa yaya akanorara kachitinwa dzaitsva kwametro ah. andekustudio anokwadza nebp ah.

but mwana iye aita kupidza zveipapo ah, ndakaona hora ndati ndikutokudza zve ah, apa pakashata metro metro Hey, yo,